Ki te whei ao, ki te ao mārama. Kei hea te anamata o te ao pāpāho Māori e tau ana? Ka kōrero mātou ki te Minita Take Pāpāho ki a Willie Jackson. Ko te kaiwhakataki tīwī, ko Te Wānahi Edwards, ka kōrero mō te huringa o tōna ao i āna mahi whakapakari tinana whakaharahara nei. Ā, ka tirohia nā kaitono Māori e whai nei kia whakapeke ake i nā kanohi Māori i nā kaunihera rohe. E nā manu korohī, e nā manu koroki, rarau mai ki te ao mārama. He panonitanga nui kai te haere i te ao pāpāho Māori. I whakatakotohia e te Minita Take Pāpāho, Whanaketanga Māori hoki e Willie Jackson, he kaupapa whakahou me tōna whakapae he mea whakarite ai te ao pāpāho Māori ki te whanake, ki te whakahaere hoki i roto i tētahi ao hurihuri nei. Ko te whakawhanake me te toko ake ina kaimahi Māori tētahi take i kōrerotia. Anei a Tini Molyneux.
Kua roa te reo Māori e ūmere ana mō tōna anō mana. Ahakoa te reo tūturu o te Māori, he reo kua roa e tākekakekahia ana i roto i ngā tau. Kua roa a Whakaata Māori e whakamātau ana ki te whakatutuki i ngā hiahia o te katoa, te hunga ako nei e ako nei i te reo, tae atu ki te hunga matatau. Nā, i roto i ngā tau, kua riro kē te nui o te tautoko, ki ōku whakaaro, ki te hunga e ako ana i te reo. Nā, kāre au i te whakahē i tērā, engari ko te whakahē kē pea pēhea te hunga matatau ki te reo. Kei hea rā te tautoko ki a rātou? Me te aha, kei te nuku te ao me tōna āhua hangarau, Inā te wero. Tēnei ahakoa tōna mana nui, he whare iti tēnei me ngā rauemi kei roto i a ia. Arā atu anō ngā mahi, hei mahi mā mātou, mā Whakaata Māori, mā te Minita, mā te ao pāpāho Māori anō hoki ki te whakatutuki mō ngā tau i tua atu i tērā. Kia āhua rerekē hoki te karawhiu mēnā e hanga hōtaka ana mō tērā, mō tērā ao, he rerekē i tō te pouaka whakaata. I te mea ko te pouaka whakaata, ko tōna aronga matua, Ā, kia pāpāho 24 hāora i te rā. Me whakataurite i te nui o te pūtea e tītarihia ana i tēnei wā ki te taha Pākehā ki a tātou i te ao pāpāho Māori nei. Kāre hoki i kō atu i te reo hei tuara. Ki au nei koirā pea tētahi o ngā, ā, ngā tino, ā, whāinga i tēnei wā, ko te mahi tahi. Inā e kore e taea te karo, kei te ora te reo, inā te kaha ora, He uaua ki te rapu kaimahi. Kei te puta ētahi rangatahi kari te tino aro ki ēnei, ēnei momo mahi, pērā i a mātou 30 tau ki muri. Ā, nō te mea, you know, ko ngā kōrero o te wā kei runga i tō waea, he ngāwari noa iho te whakapā atu ki tēnei kaupapa, ki tērā kaupapa. Hoi anō koinā te ao mō nā reanga whai ake. Ahakoa ko te pae pāho papori te tino kāinga mō nā whakatipuranga o ēnei rā, ko te whāingaroa kia aro mai rātou ki te whai pukenga e ora tonu ai te pouaka whakaata nā reo irirangi, nā tuhituhinga ā-pepa, me tō tātou reo rangatira. Tini Molyneux te ao mārama.
Nā, kua hono mai te Minita Take Pāpāho Whanaketanga Māori, a Willie Jackson ināianei ki te whāki mai mēnā he tūranga mahi tonu tāku, kāhore rānei. E te Minita kia ora.
Kia ora Piata, ngā mihi. Kia ora. Nā, e Willie, nā te aha te kāwanatanga i āki kia pēnei ai te aro mō te āhua o te ao pāpāho Māori ki tua?
Well, ko rō mātou piata e mahi ana tēnei, i tīmata tēnei i te minita o mua, a Kōti i ahau ngā mahi, kua tae ki te wā ki te whakaputa i tā tātou Rautaki Māori, ki te whakanui i ngā mea ka puta i te auraki a tērā tau, nē, te. merger nē, waenganui i RNZ me TVNZ. So kua tae ki te wā. A kāti, he nui nā kawatau kai runga i te huna pāpāho Māori ki te whakatairanga i te reo, ki te waihanga hōtaka, ki te mahi tahi kia whānui te hora i aua hōtaka, arā hoki te ako i ngā hangarau o te ao hurihuri me te kimi kaimahi. Ka taea ēnei kawatau te whakatutuki pū he aha ranei? Āe, āe, ā, kei te tino tautoko o tērā, ā, kua runga au ta kōrero o tātou te iwi Māori, ā, ko te huarahi, ā, Piata ka noho ki roto i te, i te, ā, tūtohinga, nē, te, i, tērā te kupu pea mō te Charter, nē, ā, ā, kāre e taea te karo, nē, ka noho te kōrero Māori hei kaupapa matua, ā, mō te hīnonga hou. So, Ā, kawe awangawa. Engari i roto i nā. Kawe awangawa. Engari i roto i nā tau, he itinga rawa nā moni ki te hunga pāpāho Māori. Kai te ōrite te pūtea ki nā kawatau hei mahi?
E, piata. He pātai po auau, he, tērā. Ko wai te tangata hoatu tērā pātai? He nui ake ngā moni hau kua riro mai i ahau mō te pānui Māori i. Hahahahahaha! Ai, taiho, taiho, i nui ake ngā moni kua, kua riro mai i ahau mō te pānui Māori i ērā atu minita Māori i roto i ngā tau rua tekau kua hipa, waru tekau, ā, waru tekau miriona, ā, i roto i ngā tau e rua kua pāhure ake nei. Ki, ki a Maioha, ā, ā, te ata, ka, kāre tātou i ma, mataara atu i, i te tika, kai te tautoko te, te whakarahi o te pūtea, āe.
Engari, weri, ā, e, Tautoko. e, e, e whā. Engari, kau, kaua e whakahē, kaua e whakahē. E, engari, weri, e whā tekau miriona mā te hunga pāpāho Māori tōna whā rau miriona mā te rōpū pāpāho hou e te Minita ka i hea te mana rite te aroha i ērā whakaritenga pūtea?
Engari, kaua e wareware i ngā wā o ō mua. Ko au te minita i whakapakari te rautaki, i whakapakari te pūtea, waru tekau miriona. Ki ahau, tata mātou ki te. E koti rā, e ōrite, ki a, ki ahau, ā, e, mō ngā, ngā tau ka heke mai he maha ngā tūmanako. E maumau tae ana ki te whakahea, e, e, i, i whaka, i whakapakari au te pūtea i ngā, ā, i ngā tau kua, kua pahure, he, he, he, he, engari i tēnei wā, Piata, e tika ana Ki te whakatakoto te huarahi, te anga, koira ta mahi tuatahi mo nga tau ka heke mai. Koira, koira ta, koira ta kaupapa tuatahi. A te mutunga o tenei tau, ka korero a au pa ana ki te tahua. Engari, i tenei wa, e tika ana ki te whakatu, a, te anga mo nga tau ka heke mai. O, ka pehea te ropu papaho tumatanui hou e, e manawa u ki te whakaputa i te reo me te ahurea Maori kia tika, kia pono, kia Maori? Ā, te āhua nei a kua āhua raru i tā mātou mīhini to, te waimarie pea a te Minita. Ahoe anō i tēnei wā kia whakatātou pea mō te wā poto, mā, mō te wā poto,

Hoki mai anō. Kai te heke mārika ana tatauranga mō te mate kōwhiori e ai ki te whatu ora. 1793 nā Tūrorohou i whakapuakitia i te rā nei, ā, kai te heke hoki te nui o te hunakai rōhō hipera, te hunga mate anō hoki. Heoi, ko te whakatūpato a Rāwiri McCrea Jansen, Āpiha Matua o Te Aka Whaiora, kua pū whenua te mate kōwhiori ki Aotearoa nei, ā, me mataara tonu te iwi. So, this next stage that we're in, it's really important that we continue to do those things really well. If you have symptoms, please get a test, and if you could record that test, that would be great. If you're not well, please stay at home.

Primary care providers and communities could get really focused on lifting that immunisation rate, that would be great. He mātanga atamai hangahanga kai te whakatakoto i tētahi mahere kia noho mana motuhake ai nā Rarauna kōrero a te Māori. Inā koa nei, whakatūria e tētahi wānanga e Te Ipu o te Mahara. Arā te wāhanga atamai hangahanga i Te Whare Wānanga o Waikato. Ko tā te Ahorangi Takirua a Te Taka Keegan, nāna nei i whanake i a Microsoft Windows me Microsoft Office i te reo Māori, he wāhi tūturu tō te Māori i roto ina whanaketanga hangarau o te anamata.
There is a potential for AI to affect all of the work that we do and all of the sectors that we're working in, whether it be education, whether it be health, traditional knowledge, pretty much anywhere.

He tangata māriu nei a Te Wānahi Edwards, kaiwhakataki o te hōtaka Whakaata Māori o Orana Nākau, hei kaiako whakapakari tinana reo Māori. He hōtaka tēnei e hāpai nei i te taha ora o te hunga kaumātua i tīmata ai i te wā o te noho here, te wā i noho taratahi ai te marea i ō rātou whānau me ō rātou hoa. Nā, kia huri tātou ki a Te Wānahi ināianei. Kia ora Te Wānahi, kia ora.

Ia rā, ētahi o ngā kaupapa whakahaerehia ana e ahau. I ētahi rā, e rua ngā kaupapa whakahaerehia ana i te wā nei, ā, koinei noa iho ētahi, ana, ko tētahi tino mahi e ngākau nuihia ana e ahau, arā, ko te manaaki, ko te awhi. I wā tātou kaumātua e ngākaunuihia ana e hau. Koirā tētahi o aku tino, tino.
Ko tētahi atu o tino ko te reo, nē, nō reira he aha tāu mahi hei whakatairanga i te wiki o te reo Māori i a Mahuru Māori hoki? Oh, tēnā koe. Nā, nā te maha o āku kaupapa kei roto katoa i te reo, ā, i whakaaro a Te Wānui ka kōrero au ki waku tauira, Ā, he aha ngā tātou mahi, ā, ki te whakakaha i tō tātou reo? E ngākau nui ana hoki te nuinga o rātou ki te reo. Nā, kei te tīmata he, ā, whakahaerehia au, ā, he karāre hākinakina, ā, te nuinga o ngā tauira kei roto i te ā karāre, he Pākehā, he Īnia, he Hainamana, ngākau nui ana rātou ki te ako i te reo. Ana, he iti Nā ngā kupu e whāngaihia atu ana e ahau, engari ko ngā whakanekenekehanga, ko ngā waiata kei roto i te reo, mārama ana rātou ki ērā. Nā ētahi atu o waku kaupapa i roto i te reo e whakahaerehia ana ahau, ā, ki te taha i ētahi rōpū wāhine, Ko te mea, ngā wāhine o Ākarana, he aha nei, Auckland Women's Centre, nē? Kei Retimana tēnei rōpū, ā, nā rātou te karanga, mēnā ka taea e au te haere atu ki te awhi i a rātou ki te hiki i te kaupapa, ana, ka kōrero atu au ki a rātou, nā, He aha ō koutou whakaaro? He aha ō koutou whakaaro ki te tautoko ki te awhi? Ōpaea e ngākaunui ana rā a Ihu mātou, ka taea e rātou, ā, ahakoa he iti i ngā, ngā, ngā, te reo e puta mai ana, engari ko te, ko te tino wawata e hiahia anō rātou, ā, Ahakoa e iti, kei te puta tonu, kei te kaha rātou. Te wānhi, nō reira i runga i te era, kua rerekē te āhua o tō noho i ēnei mahi?
Kōrero mai e hoa, tino rerekē, kua rahi ake, kua rahi ake ngā mahi a te wānhi, i pōhēhea te e aku wānhi, ka mutu tana mahi i whakaata Māori, Ana, koinei te mahi, e noho ki te kāinga, ki te tiaki mokopuna, nē? Kāore, kāore, kei te mahi tonu a te wā mihi. Ko te mea pai ki rā e karo, ā, kei te, kei te puta atu au, ana, kei te mahi ahau i ngā mahi e ngākaunuihia ana e au, kei te rongo atu anō hoki ahau e, e, e Piata, i waku, i waku koroua, i waku koroua, kaua e wareware.

Ae. Oh, nga mihi ra ki a koutou, tena rawa atu koutou. Nga mihi mo te wiki o te reo Maori, kia ora mai tatou.
Na tena u tonu mai, taihoa ake nei ka tirohia e matou na kaitono Maori e whai nei kia whakapeke ake ina kanohi Maori ina kowhiringa poti a rohe. Hoki mai anō. Hai nā rā tata nei, ka puare te wā pōti mō nā kōwhiringa pōti kāwanatanga ā-rohe, ā, ka kitea te āhua o te reanga tōrangapū hou e māia ake ana. Ko Rāniera Pene rāo ko Jonan McLeod, he tokorua kua torona o rāua, torona o rāua ringa kia tū hai mema o te Poari a Haporiki Manurewa, i raro hoki i nā parirau o te Rōpū Reipa. Ahakoa te tokomaha o Ngāi Māori kai Manurewa e noho ana, he ruarua noa iho ngā Māori e tū ana ki te Poari rā.
He uara Māori, he tirohanga ao Māori.

He nui ngā Māori me ngā iwi Poronīhia e noho ana ki Manurewa. Heoi anō kāore tērā i te āta kitea i roto i te hunga ka pōtihia.
I whānau mai a Janan ki Manurewa nō reira ko tana hiahia kia kanohi kitea ia me ngā iwi nō ngā moutere. We have a large amount of Māori and Pasifika people running this year so our community can actually see themselves now and I think it's time in the Tairan's turn to the point where

Tuia ki tēnā, he tangata whakapono nō te Hāhi Rātana a Rāniera, ā, i āta whakatōkia tērā atu āhuatanga ōna ki roto i āna mahi kimi pōti. And so for me it's important that I take my whakapono with me um and all of those those kōrero, like Rātana said, ki te tika te taha wairua, ka tika hoki ngā mea katoa. Kai te whakapono hoki rāua, ka whai hua te hapori i tō rāua hononga ki te rōpū Reipa.

Like homelessness and housing continues to be a huge issue here. Hai te wiki e tū mai nei ka huakina ngā tatau ki te hunga pōti, hai te tuawaru o Ketopa whakakapi ai te wā tuku pōti. Tumamao Harawira, Te Ao Mārama. Kia huri tātou ki nā take tōrangapū ināianei, nā kua hono mai a Te Ānau Tuiono o Te Rōpū Kākāriki ki te kōrero ki a mātou. Kia ora Te Anau, kia ora. Na, Te Anau ko te reo, kia ora, ko te reo tetahi take kua kaha korerohia e matou a Te Ao Marama i tenei rangi no reira ka timata taua ki reira ne. Ka pehea te ropu kakariki e whakanui i te kaupapa Mahuru Maori me, me te wiki o te reo Maori? Ah, ma, me timata kia, kia kai na Chakarete, uh, Miraki Klimi, ah, ko te manako ano kia, kia tangi weto na Kaki Whero, Nā Taikiri ka tīwhero, Hoi anō, e tuasi tērā ko te me kaha mātai te, ko tēnei me te maumahara i te me i tūtaki nā nā mātua te māmā me te pāpā o Marama Davidson ki te ki te porotēhi mō te petihana i i reira a Rāwari Paratene i i reira a Hana Paraone Nepe Fox i reira i tūtaki ai noa iere ko Marama koia te tama, tētahi o nā tamahine o te petihana. Nō reira, he whakaronui nā mātou, he whakaronui mō, mō tātou katoa. Uh, i, ai ki te kōrero i, i tae tona māmā me Tami Etienari i, i, i, i wehe atu me a Rawiri Paratene, nō reira, me mehe atu ai ki nā, nā tai o nā, nā whitu te kau me tērā āhuatanga anō, me mehe anō mātou nā, nā kākariki uh, ki a ngā tamatoi te me nā tō rātou nei mahi i, tai, i, i whānau mai tō mātou nei kāpene o te, o tō mātou nei waka o te pāti kākariki, nō reira, mehe anō. Ka mutu, kia huritao ki ngā rangatahi, he miriona tāra ka whakapaua e te Kāwanatanga, kia, kia, kia tahuritia ai ngā tamariki i ngā mahi hara ki te ao mātauranga, ao mahi hoki, ka whai hua rānei tēnei mahere ki ō whakaaro? Ā, kia mātanei pai te ia o te haere o tēnei, ēnei kaupapa here i te me, ā, kei roto te ia o mātou nei kaupapa here, engari ko te me matua, me, me kaha tātou te, te maumahara, ā, mēnā me, me, whai, me, me whai oranga te, te katoa o te hapori, me whai oranga te katoa o te whānau, mēnā he, he kai ki te tēpu, he, he pūtea ki te, ki te, ki te pūkoro, ka āhei te whānau ki, ki te roto, ki roto i tētahi whare haumaru, tētahi whare mahana, ā, i āhei a Māmā me Pāpā Mātukeke a Matukeke Whaekeke te whiwhi mahi pai. He oranga nō tērā mō tātou katoa. Me pai anō hoki nā ratonga hauora, nā runga i tērā ka whakarite tae tuapapa mō te whānau. Pēhea tō rōpū? Kai te huri haere a James Shaw i te motu ki te kimi tautoko e hoki anō ai ia ki tōna tūranga hei kaiārahi takirua. Kai te pēhea te haere o ēnā mahi āna?
Ā, kei te pai te haere, ā, i tae te mauri i waenganui i a mātou, i te mea kei te aro mātou ki ō mātou nei tukanga ake, pai tērā ki ngā mema, i te me nā ō mātou nei mema nā whakatau katoa. Ā, nō reira, ki runga i tērā ona, tērā o te io o te haere o ēnei tukanga, ā, kei te hari kō nā peka, ā, o tō mātou nei pāti ki te, te whakarite, ki te whakataina āhuatanga i waenganui i a mātou. Nō reira, pai ana. Kia huri te kei o te waka ki te uru, e 80 ōrau o ngā awa i Taranaki kua pokea katoa e te ngārara i Coley nei. Nā reira, e kore e taea te tangata te kaukau ki aua awa, ka taea mā te taumata wai māori hou te kāwanatanga, tēnā raru e whakatika, he whakaritenga anō rānei e hiahiatia ana?
Ko te timatanga pai, ko te National Environmental Standard on Freshwater, me, me tika tērā āhuatanga. Uh, hoi, uh, aha ko te, te, te whakatau o te āhuatanga, ko te me kē kia, kia, kia kake ake nā mahi katoa. Uh, i, i whakarite mātou te tai petihana kia oti te, te winter grazing, i te me Tena pea kua kite te whanau na Pikite ki roto i na Papaho o Auraki nei, na Kau ki roto i te repo, te paru ano hoki a, katahi ka haere te meme me te tiko te kau ki roto i te awa, ka paru katoa tera ahuatanga. Pirangi matu ki te aukati kia kore tera ona mahi. Heoi, me pera ano tatou ki to ki na ahuatanga o te ahuwhine i te me he kino ano mo te awa, te kino anō mō te, mō te āhuarangi anō hoki. Nō reira, ko te manako nui, ko te me, me kōkiri tātou te whai, ā, ko te painga anō mō te taiao. Mā runga i te pae o te taiao, he pai tērā mō tātou katoa. Ka pai te anei tuiono, na mihi nui ki a koe i ena korero, kia ora.
Tena koe.
Nā, ko te wā tēnei i titiro ai tātou ki ngā matapae huarere, ko tā Te Ratona Tiro Rangi he rangi ātaahua ki Kaitaia tae noa mai ki Tāmaki Makaurau, heke iho ki te rohe o Te Arawa. Nā, ka kite ētahi kapua ka rere noa ki tō koutou o Te Aitanga Māhaki, ā, hei te ata ka kōpata te ua ki Ngāmotu. He hau tonga ka whakakukū ake ki Te Whanganui-ā-Tara engari pō noa ka mārire haere. Ka timata i te rangi pakiki whakatū, ka tāmaru hai te poupoutanga o te rā, he marangai te matapae ki Ōtautahi. Ahakoa te makariri ka whiti a Tamanui ki Tāhuna, rite tonu te kōrero ki Waihopai. A kāti, koinā tā te ao i tēnei pō, kāti anei te rōpū o Te Arawa, o karekau he waiata, karekau he waiata. Nō reira, atu i a mātou o Te Ao Mārama e te iwi kia māoriori te noho.